Dildarê mîdî, him dildara û him jî mîdî ya. Nev yê mîdîya ya yê ku bi hestên xwe yên nazik û tenik barê evînê hilgirtî ya. Gopesindana xweşikbûnê yek ji cudawaziyên helbestvanên me yê hest nazik û dilgerm a. Dem baş em ê di xeleka xwe ya pazdemîn de ji programê Helbestê bi kurdî digel we bin.

Divêm cîhan bizane ku di jînê de xwedî pişk im. Yê go kişkê neferkî min ez ê şahî wîna kişk im. Ez ê difnê hebûna wî bifirkînim û bi axa erdê paqişk im. Weke elmasê zelal e lê wilo jî gelekî hişk e. Divê cîhan zaniba ku di jînê de xwedî par û pişk e. Wilo dildar berevaniyê di ber gelê xwe yê bindest de dike. Bila cîhan zanibe ku kurd jî xwedî maf û welat e. Miletê kurd her dijît û baş bizana namirî, her bilindî pir buhayî cewher û lalû dirî, arê azadiyê geş girte li ser koh û çiya, ronahî geştir dibê qet carekê ve namirî, çav û dil hatin semayê, tev ji kêfa lik lik in, Rêya ke nema di dil de, dil ji kêfa digirî, ger rûdewrana di nê rawestiya çerxa felek, roj li hevdû têne badan, dem, bi rastî, zîvirî, halê me kurda ev e em gih li jêr in gih li jor, halê me kurda ev e em gih li jêr in gih li jor, Cendekê gend û gemara va li erdê Xirxirî, va li Kerkûkê me cejna û li Zaxo bi me ra, lê li Erbîlê bi carek gel ji kêfa raperî tev li we pîroz dikin ev tac û text û seltenet. Tev li we pîroz dikin ev tac û text û seltenet çiqasî xwe li we dixwe ev pêşkêşî û serwerî me ji ezelgav avêtin di vê pêvajoyê de. Ku li dora Ormiyê me tim dikir pêxemberî ka ji Orfayê bipirsin kî bû Birhîmê Xelîl yê ku çû çola Ereb kevirê mezin Beytulheram mala Xwedê ava kirî. Çiqasî xwe li we dixwe ev pêşkêşî û ser werî Çiqasî xwe li we dixwe ev pêşkêşî û ser werî Dildar li xwe heyrîn namîne got tevlî serkeftinên gelê xwe bibe. Him şîn û girî û him jî kin û şahî û niha wê tevlî coş û kelecana xelkên Başûrê Kurdistanê bibe dema ku rejîma Elbas li Îraqê hatî rûxandin û nemir Mam Celal Talbanî bûye Serokkomarê Îraqê û her wiha Serok Mesûd Barzanî bûye Serokê Herêma Kurdistanê. Dev ji min berda. Dev ji min berda Min dil bi derda Tu jî bi serda Heneka neka Dil birîn dara Birîn re dara Ê ştê te xwara Heneka neka Madê min zera Ji qehrê te ra Xwedêkî wera Heneka neka Were ciwanê Bijin rîhanê Biçin seyranê Heneka neka were şêrînê Tenhin givînê livê civînê Heneka neka dilê min kula Ahîng ji dila çavê min şila Heneka neka were bi meşka Dilê min xweşka rûyê xwe reşka Heneka neka. Vê carê tîra helbestvanê ma ji kevana evînê têye der. Ko na yaya ra xwe Ango bersiva wê bi na wek henekeke giran dibîna. Ji lewra Madê Dildar Zera û ji wê keçê re dibêja Hel neka neka. Tê zanîn ku Dildarê Mîdî di sala hezar û neh sed û şêst û heftan de ji dayik bûya û ew ji xelkê bajarokê Qamişlo ya û taniha sê dîwanên wî yên çapkirî hene. Ew jî ev in, Kevana Reş di sala hezar û neh sed û nod û heştan de Ken û girî di sala du hezar û sisiyan de, ez û jîn di du hezar û hevdan de, tevlî hin berhemên din yên li ber çapê. Û hêjayî gotinê ye ku helbestvan zêdeyî şeş xelatan wergirtiye û her wiha gelek hunermend û koman helbestên wî kirine stran wek Aram Dîkran, Beha Şêxo, Şivan Mîdî û Laleş Mîdî û Safqan, û koma Cûdî û koma Nerîn û her wiha koma Serxabûn ya Rûdawê. Kesên ku dixwazin dîwana helbestvanê me ya yekemîn kevana reş bi dest bixin, dikarin pêwendiyê bi rûpela me re bikin. Me îro xeleka xwe bi dawî kir û me programê xwe jî bi dawî kir. Bi rastî di her programekî de yan di karekî de Gelek leşkerên nependî hene û di programê me de jî gelek leşkerê me nependî hebûn û ew jî niha hemîl pişt kamîrê ne. Wê niha bi hev re em ê silavekê bidine kamîra xwe yî din. Kar li kamîrê me yî din. Bêjne din baş in. Din baş in hemû karan. Yala. Lan zayê te wî dixwîne. Tu qisa bab bikî. Çimû xirçî. Em gelek in. Tenê yî. Sê do yek. Bi rastî di her karekî de leşkerên nependî hene, di karên me de jî gelek leşkerên nependî hebûn, gelek sê, do, sê, do, Û niha ez ê navê wan bêjim û dîsa ji cihê xwe ez spasiya wan a yek bi yek dikim, Ayaz, Giryan, Mihemed, Evîn, Zana û Diyar û her wiha spasiyek taybet ji bo muzîkjenê me Roger Fatime. Bi rastî weke her tim li benda me bin di programekî nû de, programekî cuda ji programên li ser sosyal medya, Em bi hêvî ne ku ev programê me ê me bi dawî kirî bi dilê we bê û programê bê jî li gor nerînên we bê. Me îro programê xwe bi dawî kir û dem baş.